F'din il-kċina Franġiskana aħna nagħtu servizz holistiku. Għaliex? Għaliex aħna nemmnu li il-fokus tal-ħidma tagħna huwa l-bniedem, il-bniedem sħiħ. U l-bniedem m'għandux ruħ biss għandu ġisem ukoll. Mela aħna barra ikla nutrittiva ta' kuljum, three course meal, nipprovdulu wkoll xi ħaġa biex jieħu miegħu d-dar għal filgħaxija. Barra minn hekk qed nagħtu servizz anke ta' showers, qed nagħtu servizz issa bdejna wkoll mill-parrukkier, social worker, għandna wkoll avukati sabiex insolvu ċertu problemi u l-qudiem nittamaw li konna anke fejn nistgħu nofrulhom saqaf Respite post ukoll għal min għandu persuni bid-diżabilità u f'dan il-post nixtiequ li nkomplu niżviluppaw is-servizzi li aħna nixtiequ noffru 'l dawn in-nies. Aħna l-bibien miftuħa, aktar mill-bibien tas-soup kitchen, il-bibien ta' qlubna miftuħin għalihom. Kull min jiġi nilqgħuh, fil-fatt il-voluntieri huma ttrejnjati biex jitkellmu magħhom bħala guests u anke nkunu naraw x'nistgħu nofrulhom bħala servizzi oħra li għandhom bżonn. Kultant ikollhom bżonn affarijiet żgħar, affarijiet żgħar. Aħna flus ma nagħtux, nagħtu s-servizzi, nagħtu l-ikel, nippruvaw nagħtu dinjità Anzi nista' ngħid li f'dawn l-ewwel tliet xhur diġà irnexxielna nsibu tmien postijiet ta' xogħol lil nies li kienu jiġu hawn għaliex aħna nemmnu li x-xogħol huwa wkoll dinjità. Ġeneruż aktar mill-poplu Malti u Għawdxi fid-dinja hu Alla biss, għax ma jrid 'il ħadd Alla min jgħaddih fil-ġenerożità tiegħu. U hawnhekk nistgħu ngħidu li qed immissu l-miraklu tal-ħames ħobżiet u żewġ ħutiet kuljum, kuljum! Kollox qed jiġi mogħti

għalina f'dan il-proġett li jiena nsejjaħlu proġett qaddis. Disgħin fil-mija ta' dawk li jiġu huma Maltin u forsi ħafna minna l-Maltin qatt ma konna nirrealizzaw illi għandna daqshekk nies li jinsabu fil-periferija tas-soċjetà. Forsi faċli li aħna ngħidu it-tarw tagħhom biex inserrħu l-qalb u l-kuxjenza tagħna, imma meta tisma' l-istorja tagħhom, meta juruk x'fiha l-bagalja ta' ħajjithom, speċjalment il-bagalja tat-tfulija, Ma tistax ma turix solidarjetà. Ma tistax ma tnewwilx idejk lejn dawn in-nies. Jiena din hija Knisja reali, Knisja tassew. Veru m'għandniex gandlieri, bħalma qalli l-Arċisqof għandek ħafna slaleb, imma dawn is-slaleb idewquni s-sorpriżi ta' Alla. Jiena ngħid hekk, ħafna nies kulma jridu imbuttatura biex jerġgħu jintegraw fis-soċjetà. u ma jridux affarijiet kbar, ma jridux affarijiet straordinarji u jiena nemmen illi kull min qed jarana, speċjalment f'dan l-istaġun iktar milli staġuni oħra, nistieden biex dak li jkun jagħmel pass 'il quddiem ħalli jgħin jissapportja 'l xi ħadd fit-triq tiegħu, il-ġirien tiegħu, familjari tiegħu illi jinsabu biex ngħid hekk f'mumenti ta' kriżi, f'mumenti ta' tbatija għaliex fl-aħħar mill-aħħar kollha kemm aħna ngħaddu mill-istaġuni kollha tal-ħajja.